Galati peng Khrihfabu hna sin Paul cakuat Galatian biahmaiṭhi Jesuh Khrih kong thawngṭha kha Judah mi a si lomi hna sin a phak tikah Khrihfa taktak si awkah hin Moses nawlbia kha zulh a herh maw herh lo ti biahalnak kha a chuak. Paul nih cun a herh lo zeicahtiah Pathian le minung kan i remnak cu zumhnak thawng lawnglawng in a si a ti. Sihmanhsehlaw Galatia peng chung Khrihfabu lakah cun mi a cheukhat an ra i Pathian he i remnak i rem nan duh ahcun Moses nawlbia kha nan zulh hna a herh, an hung ti hna. Galatia hi Asia Minor ram chung i Rom cozah ukmi peng pakhat a si. Paul nih Galati cakuat a ṭial ahhin lamping i hruaimi hna kha zumhnak hmaan i kirpi ṭhan kha aa tinhmi a si. Paul nih Jesuh Khrih lamkaltu a si taktaknak khan a bia cu a thawk i Cu lamkaltu a sinak cu minung fialnak thawngin si loin Pathian auhnak thawngin a si kha a langhter. Cun a rianṭuannak zong hi Judah mi a si lomi hna caah a si khun a ti fawn. Cun minung le Pathian kan i remnak ah hin zumhnak thawng lawnglawng in a sinak kha a chim i a donghnak leiah Khrih kan zumhnak thawngin a chuakmi dawtnak chungin Khrihfa ziaza cu a chuakmi a si kha a langhter. Galati a ngan pakhat a hmi pakhat in a hmi panga tiang. Kaliti peng Khrihfabu hna pawl nih ca kan kuat hna. Keimah cu lamkaltu si dingah hin minung nih fialmi le minung nih thlahmi si loin Jesuh Khrih le Jesuh Khrih thihnak in a thawhtertu Pathian kan Pa nih an ka kawh an ka kawhmi ka si. Hika i a ummi kan unau vialte hna le tiin Nan kut kan tlaih hna. Pathian kan Pa le Bawipa Jesuh Khrih nih vel le daihnak in pe ko hna seh. Atu chan chan ṭhalo chung hin kannih cu luatter awkah Pathian kan Pa duhnak zulh in Khrih cu kan sualnak caah aa pe. Pathian cu zungzal dong loin sunparnak pek si ko seh. Amen. Kale tiang ngan pakhat a hmi paruk in a hmi pahra tiang. Kan in chimhmi hna lawng kha thawngṭha a si. Ka khuaruah nan har ko. Luklak ah Khrih velngeihnak in An autu hna kha nan hlawt i thawngṭha dang kha nan zuan. A ngaingai ti ahcun thawngṭha dang timi hi a um lo. Asinain hitin ka chimnak cu nan lung an tuaitamtu hna le Khrih thawngṭha kha thlen aa zuammi an um caah a si. Kanmah kan si zongah, vancungmi a si zongah kan in chimhmi hna thawngṭha he aa dangmi thawngṭha an chimtu an chimtu hna cu hell ah tla ko seh. Hmasa zongah kan rak chim cang i atu zongah kan chim ṭhan. Nan rak cohlan cangmi thawngṭha he aa dangmi thawngṭha an chim An chimtu hna paoh cu hell ah tla ko seh. Hi ti ka chim tikah hin minung lungtlinnak kawl ning law cu ko cu ka lo maw? Cucu ka kawlmi a si lo, Pathian lungtlinnak tu kha ka duhmi cu a si. Zapi sinah Zapi sinin thangṭhatnak kha hmuh kaa zuammi cu hmuh kaa zuammi cu a si maw? Cucu a si ahcun Khrih sal cu ka si hnga lo. Paul lamkaltu ah a can ning Galati a ngan pakhat a hme hlei khat in a hme kul le li tiang Ka u le ka nau hna nan sin i ka chimmi thawngṭha kha minung serchommi a si lo ti kha chimh kaan duh hna. Cu thawngṭha cu minung sinin ka hmuhmi a si lo i minung nih an ka cawnpiakmi zong a si lo. Ka sinah a phuangtu cu ka sinah a phuangtu cu Jesuh Khrih hrimhrim kha a si. Judah biaknak Ka rak ṭanh lioah khan zeitindah ka umtuning a rak si kha nan theih cangmi a si ko. Pathian Khrihfabu kha ka rak hrem hna i hrawh awkah fakpi in ka rak i zuam. Judah phung ka zulhnak ah khan Ka ṭhirual Judah mi kha tampi ka lonh hna; anmah nakin kan pupa phung kha fakpi in ka ṭanh deuh. Sihmanhsehlaw Pathian nih a ka zaangfah caah ka chuah hlan khan a ka thim i amah rian ṭuantu dingah khan a ka auh. Cun Jentail mi hna sinah thawngṭha cu ka chim nakhnga, a Fapa cu ka sin i a puan A phuan tikah ahohmanh ruahnak hal awkah ka fuh hna lo. Keimah hlan in lamkaltu a rak simi hna ton awkah ton awk zongah khan Jerusalem ah ka va kal lo. Arabia ram tu ah khan ka kal zau i cuka cun Damaskas khua ah ka ra kir. Kum thum hnuah Piter sinin thawngpang theih duh ah Jerusalem ah ka hung kal i amah sinah cun zarh hnih ka caam. Kan bawipa nau James dah ti lo cu lamkaltu dang ahohmanh kha ka chawn hna lo. Ka ṭialmi hi biatak a si, ka lih ka chim lo. Kha Pathian nih a hngalh. Cu hnu ah cun Siria ram le Silisia ram ah khan ka kal. Cucaah cun Judea ram i a ummi Khrihfabu chungmi hna nih khan pumpak in an ka hngal lo. Midang nih a rak kan hremtu nih khan atu cu hrawh a rak i zuammi phung khan atu cu Atu cu hrawh a rak i zuammi phung kha a ṭanh i a chim lengmang an ti. Lawng kha an theih i keimah ruangah cun Pathian kha an thangṭhat. Galati a ngan pahnih A hni pahra tiang Paul le lamkaltu dang hna kum hleili hnuah Barnabas he Jerusalem ah kan kal ṭhan. Titus zong kan i kalpi. Zeicahdah ka kal ti ahcun Pathian nih na kal awk a si tiah ka sinah a phuan caah a si. Hruaitu pawl he kanmah lawng Kan i tonnak ah Jentail mi sin i thawngṭha bia ka chimnak kong kha ka chimh hna. Kan hnulei i ka rak tuahmi rian kha siseh, atu i ka tuahmi rian hi siseh, pakpalawng siter kha ka duh lo. Kohoitadas cu Grik mi a si nain ahohmanh nih cuarpartan an fial lo. A cheu nan unau ka si, Ka si ve aa titermi hna kan bu chung i aa fon vemi hna bal nih i tan seh ti an duh. Hi hna hi kan bu chungah a thli in a runglutmi an si i annih nih dothlat an duhmi cu Khrih Jesuh he kan i pehtlaihnak thawngin kan hmuhmi luatnak kong kha a si. Kannih cu sal i sar kha an kan duh. Asinain thawngṭha kha nan ca i him tein chiah ka duh caah minit minit pakhat hmanh kan i teiter kan i teiter hna lo. Hruaitu pawl nih khan zeihmanh ruahnak thar an kan pek khawhmi a um lo. Hruaitu pawl Ka ti hna hi hruaitu an sinak nih hin zeihmanh ka caah dannak a umter hlei lo caah a si. Pathian nih cun lenglei thil zoh in bia a thlek lo. Cuti ruahnak pek khawh cu vun chim law Pathian nih Jentail mi hna sin i thawngṭha chim a ka fial kha a si tak ti tu ah an ti lehlam. Pathian nih Peter cu Judah mi hna sin i thawngṭha chim a fial bantuk khan Peter cu Pathian nih Judah mi hna sin lamkaltu ah a ser bantukin keimah zong Pathian ṭhawnnak nih Jentail mi hna sin lamkaltu ah a ka ser ve. Hruaitu pawl Jeim, Piter le Johan nih khan Pathian nih hi rian a ka pek kha an hngalh i cucaah Barabas le keimah kha kan kut an kan tlaih. Rianṭuanṭi cio bantukin kannih nih Jentail mi hna sin i rianṭuan i nannih nih Judah mi hna sin i rianṭuan kha kan hna a tla. An kan halmi cu An lak i a ummi sifak retheimi philhpiak lo lawng kha a si ko i cucu fakpi in kan ṭuan lengmangmi hi a si. Kalati ang ngan pahnih a hme hleikhat in a hme. Hleili tiang. Peter cu Antiok khua i a rat ah khan zapi hmaiah ka mawhchiat, zeicahtiah fiang tein a rak palh. Jeim nih a hun thlahmi pawl an rat hlanah khan cun Peter cu Jentail unau pawl sinah khan rawl a ei lengmang ko. Sihmanhsehlaw an rat hnuah cun a ei duh ti lo. Zeicahtiah Jentail mi cu juarpar tan awk an si a timi pawl kha a ṭih hna. Piter le Judah mi nih kan unau dang hna cu an i zuk i Barabbas hmanh kha an i zuhpi an i zuhpi ve. Thawngṭha bia thawngṭha biatak lam ding kha an zul ti lo ti an zul ti lo ti ka hmuh tikah an dihlak hmaiah Piter cu ka thawh i, Nang cu Judah mi na si, sihmanhsehlaw Jentail mi bantukin na um na um. Judah mi um in na um lo. Cucaah zeitindah Jentail mi cu Judah mi bantukin nan um lai, nan um lai tiah na hnek khawh hna lai ka ti. Galiti a ngan pahnih a hme hleinga in kule khat tiang. Judah mi he Jentail mi he khamhnak an hmuh cu zumhnak in a si. Kannih cu kan chuahkehnak in Judah mi kan si taktak. Jentail mi sual phun cu kan si taktak lo. Asinain minung hi Pathian he an i remnak cu Jesuh Khrih an zumhnak thawngin a si i nawlbia nih tuah u. a timi tuahnak thawngin a si bal lo ti kha kan hngalh. Kannih zong nawlbia nih tuah u a timi tuahnak thawngin si loin Khrih kan zumhnak thawngin Pathian he remnak kan hmu lai ti caah Jesuh Khrih kha kan zumh. Zeicahtiah nawlbia nih tuah u a timi tuahnak thawngin ahohmanh nih Pathian he i remnak an hmu lo. Cu bantukin Khrih he kan i pehtlaihnak thawngin Pathian he i rem awk kan i zuam tikah cenṭanmi tlukin misual kan rak si ve ti kha a lang. Cu ti chimmi nih cun Khrih zong kha sualnak tuah ah aa tel ve a ti duhnak a si maw? Si hrimhrim hlah. Ka thehmi phung kha sak ṭhan ka timh ahcun nawlbia buartu ka si ti kha keimah lila nih ka langhter. Asinain nawlbia kong ti ahcun kei cu a thimi ka si ko cang. Nawlbia nih khan a rak ka thah cang. Cucu zei ca dah a si ti ahcun Pathian ca i ka nun khawh nakhnga caah a rak si. Kei cu Khrih he a vailam tahnak ah khan thah ka si cang. Cucaah, cucaah a nungmi cu keimah kha ka si ti lo. Ka chung i a ummi Khrih tu hi a si deuh. Atu i ka nunmi nunning hi a ka daw i Ka ca i a nunnak a pemi Pathian Fapa zumhnak thawngin ka nung. Pathian vel cu paklawng ah ka ser lai lo. Minung le Pathian i remnak cu nawlbia thawngin a si ahcun Khrih cu paklawng ah a thi tinak a si hnga. Galati a ngan pathum a hme pakhat in A hme hleili tiang nawlbia maw zumhnak dah Galiti mi mihrut hna aho nih dah an in hamh hna? Jesuh Khrih vailam cung i a thihnak cu fiang tein kan in hmuhter ko ṭung hna. Hi thil pakhat te hi ka chim hnek u, Pathian Thlarau kha nawlbia nih tuah u timi Nan tuahnak thawngin maw nan rak hmuh asiloah thawngṭha nan theihnak nan zumhnak thawngin dah nan hmuh? Zeitindah hi tluk lawmmam in nan hruh khawh ee? Nan i thawk ah khan Pathian Thlarau in nan i thawk, nan i lim lei ah hin tah nanmah ṭhawnnak in maw i lim nan duh? Thil nan rak hmuh Thil nan rak hmuh theihmi vialte kha pakpalawng maw an rak si kun? Si hlah, nan caah santlai an rak si ko khah. Pathian nih thlarau aan pek hna i nan lak i khuaruahharnak a tuah kha nawlbia nan zulh ruangah maw a si? Asiloah Thawngṭha nan theih i nan zumh ruangah dah a si? Abraham kong kha Cathiang nih Abraham nih Pathian a zumh i cu a zumhnak ruangah cun Pathian nih miding ah a cohlan a ti bantuk kha nanmah kong zongah hin a si. Cucaah cun Abraham tefa taktak cu zumhnak a ngeimi kha an si ti hi nan hngalh awk a si. Pathian nih Jentail mi cu zumhnak thawngin amah he a remter hna lai ti kha Cathiang nih a rak chimchung cang. Cucaah Cathiang nih thawngṭha cu Abraham kha a rak chimchung cang i nangmah thawng hin Pathian nih vawleicung mi vialte kha thluachuah a pek hna lai a rak ti. Abraham nih Pathian kha a rak zumh i thluachuahnak a hmuh. Cu bantukin Pathian a zummi paoh cu Abraham bantukin thluachuah an hmu ve. Nawlbia zulh aa bochanmi cu chiatserhnak tangah an um. Zeicahtiah Cathiang nih Nawlbia cauk chungah aa ṭialmi a dihlak in a zul zungzal lomi cu Pathian nih chiat a serh hna a ti. Atu cu Nawlbia zulhnak thawngin ahohmanh nih Pathian he remnak an hmu kho lo ti kha a fiang, zeicahtiah Cathiang nih zumhnak thawngin Pathian he aa remmi lawng an nung lai a ti. Sihmanhsehlaw nawlbia le zumhnak cu an kalning aa dang ko. Cathiang nih nawlbia, nawlbia nih tuah awk a si a timi paohpaoh a tuah dih Mi cu cu a tuahnak thawng cun a nung lai a ti ve taktak. Sihmanhsehlaw Nawlbia nih a chuahpimi chiatserhnak chung khan Khrih nih a kan tlanh cang. Cu a kan tlanhnak cu kan ca i chiatserhmi i a cannak thawng khan a si i chiatserhmi a hung i can cu Cathiang nih thingkung cung i thlaimi Paoh cu Pathian chiatserhmi an si a ti caah khan a si. Hi thil vialte nih aa timhmi cu Pathian nih Abraham sinah a kammi thluachuahnak kha Khrih Jesuh thawngin Jentail mi sinah pek siseh ti kha a si i cucaah kannih zong nih zumhnak thawngin Pathian kamhmi thlarau cu kan hmuh ve nakhnga caah a si. Kaliti a ngan pathum a hme hlei nga in a hme kul tiang. Nawlbia le biakam. Ka u le ka nau hna, nifate i kan ton lengmangmi thil pakhat tahchunhnak ah ka hman tuah lai. Mi pahnih nih biakamnak An tuah tikah cu biakamnak cu pakhat lawng nih an hrawk kho in an chap kho lo. Pathian nih bia a kamhmi cu Abraham le a tefa pakhat kha an si. Cathiang nih mi tampi ti duhnak caah na tefa hna tiin a ti lo. A timi cu na tefa ti lawng a si i cucu mi pakhat a ti duhnak a si i cu mi pakhat cu Khrih kha a si. Ka chim duhmi cu hihi a si. Pathian nih biakamnak cu a tuah i cu biakamnak cu zulh awkah bia a kam. Bia a kam. Cu hnu kum zali le sawmthum ah nawlbia kha a hung um i cu nih cun biakamnak cu a hrawk kho lo. Pathian biakammi Cu pakpalawng zongah a canter kho lo, zeicahtiah Pathian pekmi rothil cu nawlbia thawngin a rat a si ahcun cu a sullam cu Pathian pekmi rothil cu a biakam thawngin a si lo tinak a si hnga. Sihmanhsehlaw Pathian nih Abraham cu laksawng a pek kha cu bia, bia a kamh ca tu ah khan a si deuh. A si ahcun nawlbia cu zei sullam ah dah pek a si kun? Zei hi dah palhnak, palhnak a si ti langhtertu caah khan pek a si i cucu Pathian nih bia aa kammi Abraham tefa a phak hlan tiang caah khan a si. Nawlbia cu vancungmi nih khan pek chin a si i a karlak ah lamkaltu minung pakhat kha a rak um. Asinain mi cu pakhat lawng a si ahcun karlak lamkaltu a herh lo. Pathian cu pakhat lawng a si. Galati a ngan pathum a hme pakul le pakhat in Kul le kua tiang. Nawlbia tinhmi a si ahcun nawlbia cu Pathian biakam he an i ralchanh kun maw? Ralchanh hlah, zeicahtiah minung hi nunnak a pe khotu nawlbia pek rak si seh law minung nih hin nawlbia thawngin Pathian he remnak kha hmuh khawh a si hnga. Sihmanhsehlaw nunnak pe khotu cu nawlbia cu a si lo. Cathiang nih vawleicung hi a dihlak in sual ṭhawnnak tangah a um a ti. Cucaah Jesuh Khrih zumhnak thawng lawng in kamhmi laksawng cu a zummi paoh kha pek an si lai. Asinain zumhnak caan kha a phak hlan cu nawlbia nih khan thongtla bantukin a kan hren. Cucu zumhnak a langh hlan tiang kha a si. Cucaah Khrih a rat hlan cu nawlbia nih khan a kan uk. Khrih a rat cu zumhnak thawngin Pathian he remnak kan hmuh nakhnga caah a si. Atu cu zumhnak caan kha hika hi a phak cang caah Nawlbia nih a kan uk ti lo. Khrih Jesuh pehtlaihnak thawngin Pathian fa nan dihlak in nan si cu zumhnak thawngin a si. Khrih chungah tipil nan ing i Khrih nunnak in nan i thuam. Cucaah Judah mi le Jentail mi, sal le luat mi, Nu le pa karah zeihmanh thleidannak a um ti lo. Khrih Jesuh he nan i pehtlaihnak thawngin pakhat nan si dih cang. Cucaah Khrih ta nan si ahcun Abraham tefa nan si i Pathian biakam ningin rocotu nan si. Kalati a ngan pali. Ka chim duhmi cu hihi a si. Rocotu ding kha ngakchia a si chung cu thil vialte a ngeitu si ko hmanh sehlaw sal bantukin tuah a si. A pa nih a tinhpiakmi caan a phak hlan cu zohkhenhtu hna kut tangah khan A um i cu hna nih cun a thilri zong kha an zohkhenhpiak. Cu bantukin kannih zong hi thlaraulei in nutling patling sinak kan phak hlan cu vawlei le van a uktu thlarau hna sal kan si. Sihmanhsehlaw caan cu a hung phak tikah Pathian nih A fapa kha a run thlah. Nu chung khan a hung chuak i Judah mi nawlbia tangah khan a um. Cucu nawlbia tang i a ummi hna kha luatter awk le kannih kha Pathian fa i canter awk caah a si. Pathian fa nan si caah khan Pathian nih A fapa thlarau cu nan lung chungah a run thlah i cu thlarau nih cun ka pa, ka pa tiin a au. Cucaah sal nan si ti lo, fa nan si cang. Cun Pathian fa nan si cang caah Pathian thawngin rocotu zong nan si cang. Galati a ngan pali a hme pariat in a hme pakul tiang. Galiti mi hna kongah Paul a thin a phang. Hlanah cun Pathian kha nan rak hngal lo. Cucaah Pathian a si lomi thil sal kha nan rak si. Sihmanhsehlaw atu cu Pathian cu nan hngalh cang. Atu cu Pathian nih an hngalh hna, an hngalh hna ka ti deuh awk tu a si. Cucaah zeitindah kha A derthawmmi le san a tlai lomi thlarau hna lei ah khan i mer ṭhan nan duh. Zeicahdah an sal si i nolh ṭhan cu nan duh? Ni thiang khun, thla thiang khun, caan thiang khun, Kum thiang khun ti ulh kha nan hmang, nan ca i har lengmang in ka ṭuanmi vialte kha pakpalawng ah nan canter sual lai ti ka phang ko. Ka u le ka nau hna, keimah bantuk kha si u, tiah kan nawl hna. Kei zong nanmah bantuk pei ka si ve cu. Ka cungah ṭhat lonak nan tuahmi zeihmanh a um lo, zei ruangah dah thawngṭha kha ka rak in chimh hna Ti cu nan hngalh, ka zawt caah pei a si kha. Sihmanhsehlaw zeirel loin nan rak ka um lo i a donh zong nan rak ka dawn lo. Ka pumsa umtu ning kha nan caah thil har a rak si, nain Pathian vancungmi bantukin nan rak ka cohlan. Khrih Jesuh bantukin nan rak ka cohlan. Nan rak i lawm tuk ko khata. Atu hi nan zeidah a ti? Si ko, si kho sehlaw cu nan mit mu hmanh nan rak i khoih hnga i nan rak ka pek hnga. Cucu keimah hrimhrim nih ka chim ngam. Atu cu biatak kaan chimh hna ruangah Nan ral ka si cang maw? Midang hi nan caah an ṭang ngai ko. Asinain an i tinhmi cu a ṭha lo. Keimah le nanmah kha ṭhen i nanmah kha anmah lei lawng i ṭanter kha an duh. Ṭan ngai hi tinhmi a ṭhat ahcun a ṭha. Nan sin i ka um lawngah si loin a zungzal in a ṭha. Ka dawtmi ka fale hna, nan nganfah nan caah nau nganfah Nan caah ka ing ṭhan hoi. Nan chung i Khrih sining a um hlan paoh cu ka ing zungzal ko lai. Atu te ah hin nan sinah hei um in nan cung i ka lungput hi thlen khawh hei si sehlaw ka hei duh dah. Nan kong ah hin ka lungre a thei ko. Galati a ngan pali a hme kul le khat in a hme sawmthum le pakhat tiang. Hacker le Sarah nawlbia tang i a um nawlbia tang i um a duhmi kha hi bia hi in hal hnik hna ning. Nawlbia nih a chimmi kha nan thei lo dar ah Abraham nih fapa pahnih a ngeih hna i pakhat cu salnu nih a hrinpiakmi a si i pakhat cu a luatmi nu nih a hrinpiakmi a si tiah aa ṭial. Salnu Salnu nih a hrinpiakmi fapa cu hawi phungning cio ah hrinmi a si. Sihmanhsehlaw a luatmi nu nih a hrinpiakmi cu Pathian biakamnak thawngin hrinmi a si. Mah hihi tahchunhnak ah lak khawh a si lai. Nu pahnih hi biakamnak pahnih an si. Biakamnak pakhat Hagar kha Sinai Tlang in a rami a si i a fale cu sal a fale cu sal in hrinmi an si. Hagar cu Arabia ram Sinai Tlang kha a si i atu Jerusalem le a chung i a ummi a fale vialte sal sinak chung i khua a sami hna aiawhtu hi a si. Sihmanhsehlaw vancung Jerusalem cu a luatmi nu kha a si i amah cu kan nu cu a si. Zeicahtiah Cathiang nih fa a ngei bal lomi nu, i lawm tuah nau nganfah a ing bal lomi nu lunglawmhnak in au tuah. Zeicahtiah Kaltak minu nih a va he khua a sa ko minu nakin fa tam deuh a ngeih hna lai, a ti. Ka u le ka nau hna, Isak cu Pathian biakam thawngin Pathian fapa a si bantukin nannih zong Pathian biakam Biakam thawngin Pathian fa nan si ve. Hawi phungkel in hrinmi fa fapa nih Pathian thlarau thawngin hrin a simi fapa kha a serhsat bantukin atu zong ah hin a si ve. Sihmanhsehlaw Cathiang nih zeitindah a ti kha sal nu le A fa kha ṭhawl hna, zeicahtiah salnu fapa nih a luatmi nu fapa he an pa ro kha i hrawm hlah seh, a ti a si lo mei? Ka u le ka nau hna, kannih cu salnu fa kan si lo kha salnu fa kha kan si lo, a luatmi nu fa kha kan si. Kaliti a ngan panga, a hmi pakhat in a hmi hlei nga tiang. Nan luatnak kha thlau hlah u. A luatmi kan si cang. Khrih nih a kan luatter cang. Cucaah fek tein dir u law sal ah khan i ser ṭhan ti hlah u. Ka bia hi ngai u. Keimah pawl nih hihi kaan chimh hna. Nan cuarpar tan Khan nan i lunghmuih a si ahcun Khrih cu nan caah zeihmanh a si lo tinak a si. Cuarpar aa tanmi nih cun nawlbia kha a ningpi in a zulh lawlaw awk a si ti kha aho nan si hmanh ah hngalhter ṭhan. Kaan duh hna. Nawlbia zulhnak thawngin Pathian he remnak hmuh aa zuammi cu Khrih sinah nanmah le nanmah nan i ṭhen ko. Nannih cu Pathian vel leng i a ummi nan si ko. Kannih kan i ruahchanmi cu Pathian nih kannih cu amah he a kan remter. A kan remter lai ti hi a si i cucu Pathian Thlarau nih zumhnak thawngin a tuahmi thil kannih nih nganngan ngai in kan hngahmi hi a si. Khrih Jesuh he kan i pehtlaih ahcun cuarpartan cu kan caah sullam zeihmanh a ngei lo. Tan lo zong zeihmanh a ngei hlei lo. Biapi a simi cu dawtnak in Rian a ṭuanmi zumhnak kha a si. Ṭha tein nan rak kal ko. Aho nih dah biatak zulh kha an in ngolter hna? An ngolter an ngolter hna cu nanmah aan kotu hna Pathian kha cu a si hrimhrim lo. Thilnu tlawmte nih changvut nawnmi cu a thawhter an ti tawn bang khan a si taktak hi ta. Asinain nan kongah ka lung a hmun ko rih. Bawipa chung i kan i pehtlaihnak nih hin ruahnak dang an ngei bal lai lo tiah a ka zumhter i an An tuaitamtu hna hi aho a va si zongah Pathian nih dan a tat ko lai. Ka u le ka nau hna cuarpartan hi a herh ko ti i ka chim rih a si ahcun zeicahdah hremnak hi ka in lengmang kun? Cu ti cun rak chim ning law cu Khrih vailamtahnak kong ka chimmi nih hin harnak zeihmanh a chuahter hnga lo. An tuar an tuaitamtu hna nih hin a dongh tiang lawlaw in tuah hna seh law ka hei duh hnga dah. An Til i dit lawlaw hna seh. Ka u le ka nau hna, nannih cu luat dingin kawhmi nan si. Asinain cu luatnak cu nan pumsa duhnak ca i caan ṭha men ah khan hmang hlah u. Pakhat le pakhat kha dawtnak in nan rian tu i bawm u. Zeicahtiah nawlbia cu